Türkmen iline, türkmen halkyna ýalkymly salam. Hoş geldiňiz, Nurmuhammet Çaryýewiç.
Sag boluň. Hemme bizi diňleýänler, görýänler, salowmaleýkim hemmäňize. Göni soraglara başlaýbereýin.
Häzirki wagtda ýurt daşyndaky aktiw hereket edýän, ýagny mitingleriň guramaçylyk edýän watandaşlarymyzyň ýurduň içindäki garyndaşlaryna organ işgärleri tarapyndan edilýän basgylara garşy birinji edilmeli işler nämeler diýip hasaplaýaňyz we Şeýlelikde, hökümet tarapyndan edilýän şol basgylary olaryň terroristlik hereketlere doly laýyk gelýändigini dünýä jemgyýetçiligine subut etmekde esasy edilmeli işler nämeler we mundan oppozisiýanyň we halkyň roly hakynda sorajakdym. Bu hakykatdan hem Türkmenistanda bolýan zatdyr. Ýurt daşynda aktiw bolýan adamlaň doglan-garyndaşlary yzarlanýar. Muny men ýöne daşyndan seredip bilýän adamlaryň biri däl. Hakykatdan hem öz ýaňky öz dogan garyndaşlarymyzyň nähili azar çekeni barada bilýän, olara nähili azar berilýänini bilýän. Şonuň üçin meni men muny daşyndan öwrenmelidäl. Meň aýtjak bolýanym, bun ýaly meseläni, bular ýaly meseleler bolar durar. Ondan gorkmaly däl. Birinji bilen-ä, ýaňky IT aktiwistiň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna azar berilýän bolsa, şoň şolaň hemmesiniň ýaňky habarlaryny ýygnamak gerek. ýygnamak gerek, çekinmän muny hemme halkara guramalara, ynsan haklaryny goraýan halkara guramalara, ýaňky OBSE diýdi, on diýdi, bulara hemmesine bu informasiýany ibermeli. Haçan bolupdyr, sagadyna çenli, kime nähili azar berlipdir, näme edilipdir. Şu aýan adamlaň adyny zadyny bilip bolsa onda has gowy. Bu meseleler bir günde çözülmez ýöne umumy şu näçe köp bolsa şonça halkara guramalar Türkmenistan hökümetine, Türkmenistan hökümet ýolbaşçylaryna gaty uly ýaňky basgy bolar. Şoň üçin diňe şeýdip şolara garşy hereket edip bor şu günki ýagdaýda. Meň aýtjak bolýanym, çekinmän ýygnamaly. Işe nähili ýüz tutmalydygyny bilmeýän bolsaňyz, oňa biz kömek ederis. Ýöne şu mahal haýsy aktiwistlere, nähili dogan-garyndaşlaryna edilýän basgylar bar bolsa, olary çekinmän aýdyşym ýaly ýygnamaly.
Dünki Watan habarlar gepleşiginde Gurbangulynyň organ işgärleri bilen geçiren wideo görnüşli maslahatynda Gurbangulynyň ýüzi tukat we howatyrlydygyny görmek bolýar we şol geçiren wideo maslahatynyň soňunda organ işgärlerine ýüzlenmesinde Siziň we maşgalaňyzyň gowy işlemegi we gowy dynç almagy üçin hemme şertleri dörederis, emma siz Watana wepaly hyzmat etmelisiňiz diýip gürleýär. Watan diýende. Gurbanguly özüniň göz öňünde tutup aýdýar, ýagny meni wepaly goraň, men size näme isleseňiz bererin diýen manyda aýdýar diýip hasaplasak, indi Gurbangulyda uly howatyr döräpdir diýip aýtsa bolarmy? We hökümediň howatyrlanyp başlandygyny duýan halk ýene-de ruhlanyp hereketlerini güýçlendirer diýip garaşyp bilerismi?
Hakykatdanam, bu soňky döwürde ýurt daşyndaky ýaşaýan biziň watandaşlarymyz has aktiw bolany, esasan ýaňky geçirilen protestler Stambulda, Nýu-Ýorkda, Waşingtonda bu olary rahatsyz etýäni barada hiç bir şübhelenmeli däl. Ol hakykatdan hem olary uly rahatsyz edýär. Esasan Berdimuhamedowyň özüni. Şonuň üçin oň ýüzem Solyp go keýpem bolmaz. O aýtýan ýaňky gülli gilli güýçlere men beşniklere ýaňky MWD aýdylýan zatlar ýöne möne däl. O göni görkezme şu aktiwistlere garşy hereketiňizi güýçlendiriň diýmek. Şolaň sesini sesi çykmaz ýaly ediň diýmek, piketler bolmaz ýaly ediň diýmek. Muň üçin biz size näme gerek bolsa şa şertleri döretýäs, özüňiz üçin, maşgalaňyz üçin şertlerem döretýäs, işlerem, işem berilýär, dynç almana-da ýagdaý döredilýär diýip aýtýany, siz şo zatlary ýitirmejek bolsaňyz, has aktiw boluň. has güýçlendiriň öz hüjümiňizi ýaňky aktiwistlere garşy diýip diýdigi. Bu düşnükli zat. Esasan ol watany goramak barada diýenok ony. Özüni goramak barada diýýär. Özi gorkýar. Ertesi bu güýç has güýçlenir, güýçlener, onda bu halkam, bu güýjem saklap bolmaz diýip öňünden gaçjak bolýan hereketi. Emma oň, bu oňa başartmaz.
Iki müňünji ýyllaryň başynda BMG we OBSE tarapyndan kabul edilen kararlar barada aýdypdyňyz. Şu wagtky wagtda üstünden ýigrimi ýyldan gowrak geçdi we gynansak-da bilşimiz ýaly bu kararlar ýurtda hiç bir zady üýtgetmedi. Bularyň hemmesi diňe resmi bolsun diýlip edilene meýzedilýär. Prezident Ýewropa ýurtlaryna uçmagyny we ýurtlaryň ýolbaşçylary we ýokary wezipeleri adamlary bilen duşuşmagyny dowam etdirýär. Mundan başga-da, BMG, OBSE we Ýewropa Birleşigi wekilleri Türkmenistandaky bolan tebigy betbagtçylyklar barada we koronawirusy agzamaly däl barada dymmagyny dowam etdirýärler. Bu wekilleriň geçmişini derňeýän bolsaňyz, olaryň köpüsi ýa totalitar geçmişi bolan ýurtlardan, ýa-da gepleşik geçirip boljak mentalitetden. Ýöne, näme üçindir, ýokardaky gurama, guramalar totalitar ýurtlara has demokratik pikirli wekillerini ibermeýärler. Näme üçindir, ýokardaky guramalar öz wekillerini öz borçlaryny wepalylyk bilen ýerine ýetirmeklerini talap etmeýärler. Her bir-birimiziň bilşimiz ýaly, eger hakykatdan hem BMG we OBSE başlygy Türkmenistanyň ýagdaýy, durumyny öwrenmek islän bolsalar, olar öz iberen wekillerinden hasabada garaşman, eýýämden ýigrimi birinji asyryň kompýuter we tehnologiýa döwründen peýdalanyp, bir düwmä basyp Türkmenistandaki bar bolup geçen bütin informasiýaly heläkçilikleri öwrenip bilerdiler. Halk BMG we OBSE-den häzirki wekilleri yzyna çagyrmagyny we ýurtdaky ýagdaýy hakykatdan hem üýtgetmek isleýän adamlary bilmegini talap edip bilermi? Düşnükli sorag. Birinjiden-ä ýaňky OBSE ol rezolýusiýa kabul edenok. Men meň çykyşymy diňlän bolsaňyz, Men aýdypdym şonda, Moskwa mehanizmini Türkmenistana garşy ulanyldy diýip. Oň nämedigini siz internetden görüp okap bilersiňiz. Şol haýsy ýurtlara garşy kabul edilýär hem näme näme manysy bardygyny. Ol-a bir. Ondan ýaňky BMG barada hakykatdan hem Ýewroparlament ýaňky 2003-nji ýylda rezolýusiýa Türkmenistana garşy kabul edildi. Ony men öňki çykyşlarda da aýdypdym. Nähili kabul edileni barada, nähili taýynlany barada aýtdym, gaýtalap oturjak däl. Şoň esasynda soň ýaňky ýörite insan haklaryny goryan komitet bar BMG-de. Şo komitet 3 ýyllap yzly-yzyna 2003-de, 2004-de, 2005-de rezolýusiýa Türkmenistan barada kabul etdi. Şo şondaky edilen talaplar şu güne çenli dowam edilýär. Her ýyl ýaňky Türkmenistanyň delegasiýasy çagyrylyp diňlenilýär. Bu delegasiýanyň ýolbaşçylygynda esasy ýaňky daşary işler ministriniň orunbasary bolýar. Şol talap edilýär, şol edilýär. Aý, käbir zatlara ýalanam sözlejek bolýarlar, ýöne oňa üsti açylýar. Bi diýmek, ýaňky hakykatdan hem üýtgän zat ýok, diýmek ýalňyş. Birinjiden, ýaňky aýdan ýylam bar. O Nyýazowyň döwründäki ýyl. Nyýazow diňe bular ýaly rezolýusiýa däl, käbir gazetlerde, ýurt daşyndaky gazetlerde makala çykanda-da, Türkmenistany tankyt edýän makalalar, ýa Nyýazowyň özüni, oň etýän ýaňky bir adamyň akylyna ýerleşmejek bir hereketleri Şo zatlar ýazylanda o gaty rahatsyz bolýar. Edilen hereketler o-da Nyýazowyň saglygyna zyýan beren bolmagy mümkin. Näme üçin diýseňiz, o gaty şo aýdylýan, goýulýan zatlara esasan tankyda uly ýaňky ýüregine salyp, gijeleri bile ýatylmaýany barada habar gelýärdi. Şonuň üçin ýa-da bu edilýän hereketler ýiti däl. Onnoňam umumy ýaňky aktiwlaşdyrylmak diýilýän soňky döwürde halkara gulamalar, ýaňky sanalyp geçilen guramalaryň aktiw gününe. Ýaňky guramalar öz wekillerini ugratmak barada has aktiw bolar ýaly ýa tankyt eder ýaly. Ol dogrusyny aýtsak, mümkin däl. Näme üçin diýseňiz, bir mesele getirmek isleýän. Ýaňky OBSE-iň 2000-nji ýyllaryň başlarynda OBSE-iň wekili diplomat beýik ilçi Badeskudy. Şol hakykatdanam diktator režimini bir bilýänler üçin diýseňiz, Çauşeski döwründe Rumyniýada ýaşap, şolaň diktator režimde nähili ýagdaýynyň bolýandygyny başyndan geçiren adam, şonuň üçin Türkmenistanyň ýagdaýyny gaty gowy düşünýärdi. Şoň özem şonda şu çekinmän zat etmeýän hakykatdan hem Türkmenistanyň içinde aktiwdi. Bu informasiýalaram bärik OBSE-iň merkezine berýärdi. Şo zatlar şoň yzyna çagyrmasyna sebäp boldy. Näme Türkmenistan şeýle meseläni obeýşäň ýolbaşçylarynyň öňünde goýup, yzyna çagyryň, biz wekil bilen, siziň bu wekiliňiz bilen işleşjek däl diýip yzyna çagyrdy. Şo çagyrylandan soň şol ilçi bir ýyla ýakyn işsiz galdy. Men ýaňky Obasýan uly ýonagy her ýyl uly ýonagy geçirilýär diýip aýdypdym. Warşawada sentýabr aýlarynda, iki hepdeläp dowamynda, esasan ýaňky ynsan haklary barada seredilýär, seredilýär. Şonda men Obasýan özüni tankyt edip, Şular ýaly adamy ýaňky işini gowy bilýän, Çauşesko režiminde işlän, diktator režimini gowy bilip Türkmenistanda siziň hakykatdanam gowy wekiliňiz bardy, ýöne o şular ýaly ýagdaý bilen yzyna çagyrylmaly boldy, siz hem şony şunýanly ýagdaýa salyp işem bermänsiňiz diýip tankyt etdim o boýunça. beýle heý bir ýagdaý bolarmy diýip, öz kadrlaryňyzy goramak gerek diýip tankyt edip çykyş etdi. Soň olara oňa dogrudanam bir şuýanky Balkan döwletleriniň birine ilçi edip iberildi ABŞ-yň wekili hökmünde. Ýöne şu mesele beýleki organlaryň, ýaňky ABŞ bolsun, Ýewrosoýuz bolsun, owan bolsun, olar ýagdaýlary görenden soň bilýärler. Şonuň üçin iberilýän adamlar hem özleri özlerini şo ýerde Türkmenistanda ýagdaýyna göräräk alyp barýarlar. Ýöne bermeli informasiýasyny bärik berilýäni barada men bilýän. Gizli kanallar bilen gelýär, Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar berilýär bärik. Şonuň üçin meň diýjek bolýanym, ol bizem hakykatdan hem bu organlary tankytdam etdik. Ýaňky siziň Türkmenistana basgylaňyz ýaman gowşady diýip. Dogrudan hem iki müňünji ýyllaryň başy bilen deňeşdirilende şu mahalky ýagdaý, hakykatdan hem şu basgylar has gowşady. Muňam esasy sebäbi bu demokratik döwletlerem bolsa, ynsan haklaryna birinji nobatda öň üns berilýän bolsa, ol soňky üçünji, dörünji ýa bäşinji ýere geçdi. Birinji nobatda geopolitik meselesi, ikinji nobatda öz ykdyýady meseleleri öňe sürülýär. Şoň şolardan soň ýaňky aýdyşym ýaly üçünjimi ýa bäşinjimi ýerlere geçýär insan haklary. Şeýdip gowşatdylar. Onam biz bilýäs, şo uly ýygnaklarda tankyt hem etýär. Howwa diýýär, düşünýärler, bilýärler. Ýöne öň Nhan Nyýazowa basgyny güýçli basýardyk welin bizde ne boldy, biziň bir topar wekillerimize wiza-da berilmedi, diploma, ýaňky deputatlara çenli, Ýewroparlamentiň deputatlaryna çenli gitjek bolan adamlara wiza berilmedi. Biz şoň üçin olar ýaly basgyny indi gowşatdyk, bir dialog gurnamak üçin. adamlarymyz barybiler ýaly, şol dialog bul dialog üsti bilen täsir eder ýaly ýoly ýapmajak bolup etýän gowşadan herek etmez diýip bellenilişi berýär. Ýöne o ýalňyş diýip pikir edýän. Menem siz ýaly düşünýän. Hakykatdan hem ýaňky edilen rezolýusiýalar meňem islegim siziňki ýaly has güýçli bolmagyny isleýär. Biziň göwnümiz isleýär. Şonuň üçin biz ýaňky guramalaryň ustaflaryna biz diňe şol rekomendować edibilýäs diýip, şon ýaly düşündiriş berýärler. Biz diýýäs, on ýaly bolsa, onda siziň ustawyňyzy üýtgetmek gerek. berýän görkezmeleriňiz ýerine ýetirer ýaly talap eder ýaly güýçli basgy basar ýaly güýçli talap ediler ýaly şolar ýaly ustaf ediň onda bolmasa diýip şolar ýaly meselä çenli aýdylýar ýöne gynansagam islesegem bu o ýagdaý ýok hakykatdanam ýaňky guramalar aýdyşym ýaly soňky döwürde öz Tarapdan başynda ynam Türkmenistan režimini gowşatdylar.
Salam Çemen Nurmuhammet Hannamow. Bir soragym bar. Garagum kanaly nähili edip gorap bolar? Ýaşuly köp ýyl şol ýerde işledi. Hakykatdan hem bu Garagum kanaly olar ýöne bir derýa däl. Bu kanal diýilýän şoň üçin hem derýa däl-de kanal. Adamlaň eli bile gurnalan kanal. Oňa üns gaty uly üns bermek gerek. Hemmämiz bilýäs, esasan şu amyň töweregindäki ýaşan adamlar gowy bilýär Amyderýaň suwunyň nähili bulanykdygyny. Iň bolmanda şu Amyderýaň suwundan bir wedre al-da goýaýyň. Ondan biraz wagt geçenden soň görersiňiz bedreň düýbünde nähili şu laý palçyk ýygnanýar. Ol dünýäde ýaňky bulanyp derýalaryň içinde ikinji ýerde Nilden soň Amy derýa. Şoň üçin Amyň suwy kanal bilen gelende Şu ýanky bulanyk suwdaky bulanyklar ýanky palçyk höküminde çöküp kem-kemden kanaly gömýär. Şu waka bolmaz ýaly Sowet döwründe o kanala ýörite Garom kanaly, Garom stroý, ýaňky Soýuz Minnasos SSR degişli organdy. Şonuň üçin ýaňky finans hem beýleki resurslar şo Moskwaň üstünden Minnasos SSR-iň üstünden çözülýär. Şonda aýratyn bir punkt bilen Garun kanalynyň goranmagy barada, şoň şonuň normal işlemesine şert dörediler ýaly ýörite aýratyn goýberilýär. Ýigrimi müň, ýigrimi million dollara ýakyn, dollara öwrüm etdi. Ýigrimi milliona ýakyn. Oň daşyndanam Garagumstroýyň özem ýene goşmaça serişde goýberýärdi. Şo zatlaň hemmesi esasy ýaňky kanalda iki ýüze ýakyn zemsnarýadlar işleýärdi. Hemşireler şo ýanky kanalyň düýbüne çöken bulanyp suwdan çöken palçyklar zatlary arsalap düýbüni ýanky derejesine getirýär. Şindi näme täze alynýan zemsnaryat ýok. Köneleri döwülýär, könelýär, aradan çykýar. döwülýänine bulara şaý-sep gerek. Ol alynanok. Onuň hemmesi ýurt daşyndan altyn pul almaly. Altyn pullaram mahal näme, esasy ýaňky borgusyz binalara gitýär. Bular ýaly zada döwlet üns berenok. A üns bermeseňem kanalyň gider-dä. Gitdigiçe göle gömülse-de, ýaňky ondan kanalyňy ýitirer. Şoň üçin kanal bilen derýaň tapawudy bar, ol adamdan, adamyň eli bile gurlanan soruženi. Şoň üçin oňa üns bermek gerek. Üns berilmese hökümet tarapyndan kanaly ýitirer. Ynha kanal barada aýtjak. Agzalarymyzyň soraglary gutardy. Indi Hanumyň özüni aktiwist bolany üçin we sizi gyzyklandyrýan soragy bar. Siziň pikiriňizçe bu diktatorlyk režimi ýykmak üçin ýene näçe wagt gerek bolar we aktiwistleriň işini güýçlendirmek üçin nähili çäreler görmeli bolar? Sag boluň. Bu gaty önümli sorag. Hemme kişä, hemme kişiň ünsüni çekýän sorag. Türkmenistanda plan wagt režim üýtgär diýmek gaty kyn. Bu köp zada bagly. Birinjiden režim üýtgemek üçin şun edilýän ýurt daşyndaky ýaşaýan biziň raýatlymyzyň aktiw bolmasy birinji ýaňky režime garşy edilýän hereketler şo režimi ýok etmek. Ol ýöne şu mahal başlanjy etapy. Şu mahal hemme gruppalar, hem diňe oppozisiýa diýemok, oppozisiýa diýýärler, hemme şu aktiw adamlara ýa aktiw guramalara, hereketlere, NPO, olar oppozisiýa däl. Ýöne hemmesiniň etýän herekedi ýaňky režime garşy, Türkmenistanyň režimine garşy, şony üýtgetmek barada edilýän hereket. Şoň üçin şu ýaňky hereketleň Sany näçe köpelse, näçe biz köpelip biledik-de hereket edip, her kim öz ýoly bilen hereket edip režime garşy güýçlendirsek, şol esasy ýaňky ýurduň içindäki ýaşaýan halkymyza täsir eder. Birinji nobatda şolar gorkudan çykmana täsir eder. Halk gorkudan çyksa, onda içinde hereketler başlanar. Şu içinde hereketler başlananda ynha rejimiň soňy geldi diýip bor. Şoň üçin oňa köp wagt gerek. Ýöne biz öz e, seterlimizi e, güýçlendirmek üçin biziň sanymyz köpelmeli. Biz şoň üstünde işlemeli. Näme üçin diýseňiz, ýurt daşynda ynha e, doly bir statistika ýok, ýöne 2 milliona ýakyn diýilýär. 2 millionyň hemmesini aktiw herekete geçirmek mümkin däl. O real zat däl. Aky e, ýerden ýöremek gerek. Şoň ýöne şo sandan 30, 40, 50 prosendi aýaga galdyryp bilsek, aktiw edip bilsek, öz setirlemize goýýar. Ha şo uly güýç. Şondan ha şo güýç e, içine täsir edip biler. Şondan ha içindäki biziň e, watandaşlarymyz ýaňky aýdyşym ýaly gorkudan çykyp biler hem herekete geçer. Ha şonda aýdyp bolar, haçan režimiň soň geçer. Ine men jogap.
Ýaşul taňry ýalkasyn, şuň bilen hem e, soraglarymyz gutarar. Indiki duşuşýançak Hoş sag boluň.
Sag boluň. Ýöne men ýene bir gezek şu bizi diňleýänler, görýänlere ýüzlenmek isleýän. Birinjiden hakykatdan hem soraglaryňyz bar bolsa iberip duruň. Başardygymyzdan jogap bereris. Ýöne özüňiz hem diňe sorag bilen köşeşmäňde özüňiz hem aktiw bolmagyňyzy haýyşt etýän. Sag boluň, saglykda görşeliň.